riannak pas ding khan ka thawk lai. Cu caah Herod nih cun chuahlei mifim hna cu a thli tein a kawh hna i zeitik sak ah dah arfi kha a chuah ti kha fiang tein a hal hna. Cun Bethlehem khua ah khan kalter hna i va kal u law ngakchia kong kha ṭha tein va hlat u. Cun kan hmuh tikah rak ka chim ṭhan lawlaw kei zong amah cu ka va bia ve lai tiah a ti hna. Siangpahrang an ti hlah bang cun an kal cun nichuahlei ah an an rak hmuh cangmi arfi kha a lang ṭhan i an hmaiah a kal i ngakchia umnak cungah cun a dir. Arfi an hmuh ṭhan caah cun an i lawm tuk hringhran. Inn chungah khan an hung lut i Ngakchia kha an nuperi sinah cun an vong hmuh, an khuk an ibil i an biak. Cun an zal chung khan laksawng an i chuah i an pek. Cu an laksawng cu sui le frekel sizi mui le mura zi mui an si. Ka vel i siang kan nutang am hruai tuah Bawipa nih khan thluachuahnak kan pek ve ko seh. Jesuh Khrih chuahṭha a si i Jesuh Khrih chuahnak kong he aa pehtlaimi Cathiang rel in le zancaan zongah a thar in thazaang lak ding dingah an i sawmmi hna a si. Kum khat chung kan caan hi zeidemi ka rak si lo. Kum khat cu ri kan in liam cuahmah ko. Rianṭuantu hna, hruaitu hna zong kum khat cu caan lakkap nih ah kan hun liam cang lai. Hi nunning tiang lam kan hruaitu kan Pathian a si. Kum khat chung kan rianṭuannak cio ah lu a nung, zothla tlak tein an rianṭuan lami hi kan hmuh tikah mino hna, hruaitu hna nan cung zongah lunglawmhnak tampi kan ngei ti kha tuzacanawng nan sinah kan langhter ka duhmi a si. Hi tuzan caan ah mino kan van tlung lai sihmanhsehlaw a ra laimi kum thar ah hin hruaitu thar hna nih zeitindah mino hna nih thazaang kan lak lai le thazaang kan chuan chin lai i Pathian thangṭhatnak ah kan nun biatak khawh chin lai ti kha chunmang tampi na kan ngaihpiak lai i rianṭuantu thar hna hruainak chungah a kan hal lai ti zong kha zumhnak le ruahchannak a ngeihmi si. Tuchan ah hin kan relmi cathiang cu Jesuh Khrih a chuah lio in thil a cangmi kong kha atu ah kan relmi le kan hmuhmi a si. Messiah a chuak lai ti cu BC zat sakin a sawm ngai in profet Isaiah nih a rak chim cangmi Judah mi hna siangpahrang chuah ti kha mi tampi nih an theih cangmi, an fian cangmi Messiah kha a si. Cucu Messiah cu a chuak tiah thawng a von theih hnu hna minung an nunnak a um kho lo in a cawlcanghter hnu hna cu hna minung an langhnak thil minung pathum kan hmuh hna minung hmun thum pakhatnak kan hmuhmi hna cu nichuah lei in mifim kan timi hna an si Pahnihnak ahcun tukhal pawi ramlak ah tuah a khalmi mibu an si. A pathumnak ahcun siangpahrang a si. Cucaah kan Baibal chung mi pathum hna hi fakpi in an sinak a langhter i tuzan can ah kan relmi zong kha a si. Nichuah lei mifim pathum hna nih Messiah an hngakmi Judah siangpahrang bang a chuak lai timi hmelchunhnak kha van ah an hmuh caah nichuah lei in an i thawh i cu aa fi nih a hmuh sakmi hna kha an zulh ti kha kan hmuh khawh mi a si.

Mifim hna i Baibal thiam le ṭuanmi ṭial hna nih cun Judah mi si lo ti kha fiang in a langhter. Parasian leimi kaa dangdang in ummi minung kha a si. Khakha cu um ko seh. A pakhatnak ah khuaruahhar siangpahrang a simi Messiah a chuahnak ah van arfi nih hmelchunhnak a langhter i cu hmelchunhnak cu mifim hna nih an zulh. Cu mifim hna cu ahonih an fialmi hna si maw? An tuanbia an thei lo. Hi mifim hna nih hin khuaruahhar hmelchunhnak arfi an hmuhmi kha an zulh i thil pakhat khat cu um ko lai ti kha an hngalh caah an ngeihmi cio te kha an i ken i cuticun an pathum cu i tong i arfi lam hmuhsaknak hmai ah an kal ti kha kan hmuh khawhmi a si.

An kal i cu arfi an zulhmi cu Herod siangpahrang umnak khua an va phanh tikah an fimnak in an hei ruahmi cu hihi siangpahrang a chuahnak hmelchunh langhtertu a si caah siangpahrang chungkhar in a chuak ṭheo lai tiah an ruah i siangpahrang nih an phanh.

Jesuh tonnak le Jesuh i hmuhnak ding ah hin zei pipa dah si lo ti kha langmi si. Cucaah a pakhatnak an herhmi cu na fimnak, na thiamnak, na thilti khawhnak, nganmah sinak kha i ring hlah ti kha chim kan duhmi si. Aricio nih cun a lohtak hna i cu tikah cu hna cu an khuahar. Cuhna khuaruahharmi hna cu Herod siangpahrang pa nih a theih hna tikah a nan kawimi pa cu khika ka si hnga kei zong ah ka chim ve u tiah a ti hna. Cu tikah cun mifim hna cu an khuaruahhar i an lau i A si ahcun kan in chimh vete lai tiah an ti. Cu hnuah aa ficeu i a hruai hna i Messiah Jesuh sualnak in a pha ti kha kan hmuh khawhmi a si. Ka chim duh nih cun fimnak le thiamnak kanmah kan sinak i rit loin Bawipa lam hmuhsaknak hi zulh khawh a si.

Cu bantukin dawt an duhmi Messiah cu khoika dah a si hnga ti an kawl i cucaah an fimnak le thiamnak a liritmi ah anmah ruahnak in siangpahrang in phanh tikah ti cu a si ti lo dih ti kha an ngaih i aa hlaceu lo hruainak kha an i bochan caah aa hlaceu le lam kha hruai ṭhan hna. An kal i Messiah Jesuh Khrih naak ding cu an ton. an ngeihmi an i kenmi sui, frankincense zihmui le mura zihmui an vet ti kha kan hmuhmi si. Duh a nung tukmi cu an nunnak ah Messiah kha pek dingin ready in turnak an thinlung dihlak in kan nunnak in an pek i laksawng an i ken.

An rian a simi tukhal kha ṭha tein an ṭuan i cu an ṭuan pah in zeidah an thinlung Messiah a ra lai timi kha zeitik in an philh an phanhnak hmun poah Messiah cu kan caah a ra lai an timi kha

kei zong ka vialte ka ka ti. Asinain Herod nih Messiah cu tong maw? A tong lo. Zeicah? A pek dingmi laksawng thihnak a si cu a si. Bawipa nih kan caah nunnak pek in vawlei ah a rat tik ahhin cu a nunnak a pekmi dawtnak aa ralchanmi thihnak in ton a duhmi hna hi Bawipa nih a cohlangmi Bawipa rokrem a si lo. Judah mi hna nih an ruahnak ahcun Judah siangpahrang cu Judah mi hna kan luatnak ding a kan chanchuahtu siangpahrang a si kan kan ruah.

Pathian sinak kha Filipi chungah a kaltak i toidornak lungput kha a ratpi. Cucu Messiah Jesuh Khrih a ratmi lungput a si. Herod siangpahrang nih cun amah bawi sinak a ṭhawnnak ohan le siangpahrang a sinak in Jesuh Khrih ton a ding tikah Jesuh Khrih he an i tong kho. Nihin ni caan ah hin toidornak lungput, Bawipa an ton khawhnak ding ram cu a si. Messiah Jesuh Khrih a chuak an ton khawhnak ding a si. Cucaah zumtu Fanang Fapa nih a lehnak Pathian nih a kan biakmi caan te hi cato ti a sung lo timi caan a si. A lai mi Christmas kan timi ni caan kanmah mi hi ziah khat dih ti lo a duhnak in kan nunnak hom in a kan chim kho Bawipa nih a kan hlatmi chungah hin toidornak lungthin he Jesuh Khrih ton dingah kan nunnak ah i ti hmasa. Jesuh Khrih cu ka ca a ra, keimah kham ding a ra, keimah ka dawt ruangah, keimah luatter dingah, va sunparnak ka fapa tiah a si. Khoika ka phannak muan awkah tiah Bawipa Jesuh Khrih ton dingah na lungthin na on i rian na tuan bak in motor na cit bak in na on a si cu Jesuh Khrih na ton khawh lai. Na fimnak le na thiamnak, na thilti khawhnak, na hngalhnak, na ṭhawnnak nangmah sinak i rinh loin, Aw Bawipa hi ka ca a rami Messiah a si. Ka nunnak ka ngeihmi ka sinak dihlak he ka ton awk a si tiah naa thawh a si ahcun Jesuh Khrih na ton lai. Sihmanhsehlaw Herod bantukin

Nihin nate in Khrih chuahnak kan ton dingmi, kan biak dingmi, kan hmuh dingmi kan lungput hi he rak bantuk lungput a si awk a si lo i tukhalnak bantukin mifimnak bantukin kan nunnak hi Bawipa caah Bawipa sinah kan nunnak kan i ṭhum lawngah Jesuh Khrih kan ton khawh lai. Zei laksawng he dah Jesuh Khrih na ton lai? Zei bantuk sining he dah Bawipa na ton lai? Kan sining i ruat ṭhan buin Bawipa a ton ding caah timhtuahnak he kan ven hna a si. Kan thinlung dihlak in, kan caan dihlak in